Nu, khawlai lova leng suk ka ti e, ka rulhlai le lovan hmu vel kan ti. Bawihi, khawlai leng ding ho ma la hung rawh, thil la zuk hril vat ka ti che. Im, Nu i hril nung. Lan thung phawt rawh. Khaw ti me i leng tum chu. Ka rulhlai le van hmu khawm vel ding kan ti a, khawlai lova leng ding ka ti nih e, ka nghawk ah ka um dan e.

Tial khela rul pawl ding hla kum lo, a in pawl pui pui hlak zurui zurui naw pawl ding an awm ta naw, gospel an awm telh a tuai an ti pei nu nghauh haiin an zut gospel melh leh a sawt a chhang dim nu pui haiin ian ian ei tiu kum khatam hla ru ka madai ti hai an thuah a, chung chun an ngaihtuah a an hrilh a, einin im. Khawvel tun ei hung pal seng seng a, ei hung pal seng seng a chu sul sul hi mi pakhat hi a hne bik mani ti ding rawngbawl a ei fia hlak maw? Ana chu i mani khulai a bik inkawl a Margaret an ti nu hawi hret rawt bula. Kha ba nu kha maw? Aw kha nu kha. Ana i lo i lo hawp deuh a mani. Mai ka try ang a ti. Hee. Mei thei pek nawk lo. Kha nu ila ka bawi chun la maw? Ka lo Ka hringnawn ka lo palna ka bawina chu sawt ta. A na chu i baihrilh ka ta. Ka bawi a ni, ka bei a dawng. Ka sual nuam ta, sual tak tak hi ka tum ta. Sual mai mai ka tum ta nawh. Chu nghal chu baih ei ni hai ring tu ai thaw chin lo a. Ei ni hai chuan thil tha, min thil tha nawn thaw khawm a. Ei ni hai rawngbâwl tu eina, rawngbâwl khawm hung kha a fir kawp thlak ei ni daih in. Chu nghal nghal rawngbâwl na chu.

Kan hung ve maw? Kei nih Lai thang chu. A ri min in nam a ka hung a ni hi. A tha. Ho sam u. Sir a. Sul tak tak hi a dap li gen hma ko ma maw? Ka khak hmul kha en la Bin Laden i zuk tum hi u a ni. A. Na i hung lak tlawm vak a vai hi. A pure hna te number one nen number two in a. He nghei dawn a tha. Asal chu mi hri mai hri hrial lem.

Tura bai i hi nge ein kawp ding a nih kei lawng lo. Kei a bottle aw. Kho hre hmel ding teh biri bek awm lo maw. Total a kawng chu ni hre nia no. I hring bawk chun fai an ding a ni kha aw. An dik maw? An dik awm tak. Biri um lo a hi hi. In phone a chau le kei ka bawt. Biri maw? Khawm kei ka no ding. Eh, new comer na nang hin. Kate. Lung sit in mi sukum talo. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Pa ta ni o, kairi hai zu.

Kan rui ta e. Ka kut a mi pero ka kut a. Don don don. Ka don tho din ka kut. Tung lo. Eo. Eo. Ye pin bol di ha.

Kan rui ta eee i mi that ding a ni kei hi. Ana vai nang i mi thuan ah i mi thim na i nei a. La dawn pawh ka ti tawh. I mi ti kha. I nga mi thuan lak ah i mi thim na i nei a. Thim na maw? Ruk aw.

Ei nang lo awm rawh. Ei va ti le. Salami join awm lo le minu par rum awm luh naw. A tirek ta a la try lo a mi nupa te chu zawng e. Margaret. Hawi. Ka hung tawp a ni aw hawi ram chuan. Aw thung rawh thung rawh.

Thil pakhat ka hrilh nuam che a. Ih man leh hrilh nuam. Ngun takin lo ngai ta rawh. Aw. Direct tawp in ka hrilh alh ding che a nih. Aw hrilh tawp rawh. Ka hmangaih alh che suah ta maw. Umm. Chu dei in Vawizan hi in ka hrilh tawp che a nih. Min thin a min ngai. I hrilh ta lo maw. Zirui hai ka thei pek lo chu zinga thei ngeu no ka tlai em ka chang vin kei. E chunga chu maw mi ti. Zurui hai koi khawtlanga lusun beidonga hmala zat zat tu kan ni hi. Em nge mi zuk hling hla ve a chu lai hmun chu. Thei ngeu no nghal ni ta zing ti ang i tho. Ka thil ril che kha i hrit an nawm. Aw ka hrit an nawm. An la i manik kha. Eng tui a mani le? Hi hi chu ka ta dinga hringna tui a ni hi. An leh kan dawn che kha inga ma chanchin ta le mihrim ta. I mi min dawn a. Paih ingzam ka hrilh pek ta ding che ka hmangaih che ka ti kha engtin a mi ngai a. Margaret ngai rawh. Midang hai duhdawn inrui ang hi kan inawh. Chu leiin.

Ana khawlai suh tawh mu khawm wan that deuhin ka hril chiah a, zu hai dawn lo ding rul pawl fim khur ding ka ti zing a. Ka vei dawng nge hi nu? Ing in chu ni thei nawn ni, i thatna ding a ni phawlh chun VDP kut a ka pek ding che ni vawi zan. Tension, perh, point a. Aw, ka pek ding ka suk nghal ding an ta aw. In um a. Aw kan um tawh a min ning lut ro. Ana Jude nu. Hi ka naupa hi vawizaam zu a hung dawn a, a ruahrain an hung dawn pui a, hi i ngam lo ding ka hril nuah. A chung i rik deuhin mi rel pek erawh ro that na ding phawt ka tia ka hung thu i ni. Ei khaw lalpa le in be phuat un la. Ana a van rui hmel de. An rui ta lo, i ngam lo ding ka hlih nuah hi. A thatna ding ni phawt chun hi zei in lai in num num lo el ro. Bawi a, i mi hming. Samuel bu chu i khat a, zu dawn a mi ni, tule min ni. Ka hrilh ding a maw. Hrilh rawh, tu mah ni hming. SK an ti pa kha. Vawi zan a rial fel nghal ding a ni. SK chu lo ko thei ding. Bawi a nu SK an ti chu i va ko dim a ni maw. Ko lai a maw um ta ding chu. Hi ka um thawi tui. Kate kate kate mira mira mira van zak no de a sul hre lo a ma lal in a dam lei thum tum vel a SK ka zuk en che a he zu chu na fah zo ta che a ni maw i hmel sil leh mit var lang bun nawk a.